Pawn lamah chuan Kyoto Ijichi chuan an cars beih dan tur leh a chhunga a chet vel dan te chu chip chiar tak chuan a lo hrilh a, ani hi Assistant Director niin a movie pangai ah pawh kan hmuh tawh kha. Tuna an cars luh chhuah tur hi Special Grade a ni a, Special grade a ni tih Megumi leh Nobara in an hriat rual chuan an hu phurh rilru hle a, Itadori lah chuan e nge ni vak a lo ti awlsam ek. Kiyotaka chuan in thianpa hi hahthlak bik e mai, awlsam leh rang takin kan hrilh fiang e. A palina hi harsatna neih lo pawhin i that thei mai thei a, a pathumna pawh silai pangai nen, a pahnihna hi shotgun nen i that thei ang a, a pakhatna hi Tank kahna tak nen i that thei ang. Special grade hi chu bomb chak tak i hmang a nih loh chuan i that thei kher lo ang. Chutiang vel a inthlau chu ni e. Itadori chuan, Chutiang te chu a eng tinge kan hneh thei nga a, Gojo khan ama in bai mai se lah keini chu hmun dangah kal daih ang u. Megumi chuan, Gojo chu thil dangah buai rih, hetlai hmunah hian a rawn kal hman lo ang a ti a. Kiyotaka chuan hrilh nawn leiin, In baih tur hi special grade a ni a, in pawng pawh baih ngawt tur a ni lo. In insual tawh a nih chuan in, In tlan chhe tur a ni hek lo. Tlan chhiat in tum chuan in thi hma ting a ni mai, a ti a. An sir lawk atang chuan hmeichhe pakhat chuan, Min lo hrethiam lawk ka pu. Ka fapa that leh that loh ka hre thei ngem. Enge a chanchin? tiin a lo au a. Chu nu chuan a duh ang chhanna hmuh loh vang chuan lungngaina tap a. Ita Dori chuan a lo khawngaih lutuk ringawt. Building chhungah chuan lut in Kiyotaka chuan chu lai hmun chu a sil leh a. Itadori chuan chu thil chu a vawi khat hmuhna lo ni leiin, Ehe, zan ah chang daih maw le, a van tha em em, i nge awmzia? Megumi chuan vel a nih kha, kan awmna lai hmun hi sil tlat a ni a, tumah an lut in an chhuak zung zung thei lo tih na nih chu. Megumi vek chuan a beng thek thek method kha hmang leh in a demon dog chu a au chhuak a. Itadori chuan tha lo ti hle in a uichua lo chul leh chung chung a. Go zawh in, mi i nih a lo maw an ti ang a tih pawh kha awm e. An ni chuan kawngkhar chu hawng in a chhungah chuan an lut a, mahse, kalna tur pangngai reng reng chu a lo awm lo. An han hawi let nak chuan an kawngkhar hawng na pawh kha pipe thir lian tak chuan a lo dang vek a. Nobora leh Itadori chuan hlauthawng hman viau a, mahse, Megumi chuan, Ka uihruai hian kawng engkim a la hre vek alawm a ti a. Anni chu hma lam pan chuan an kal zel a, a hnuah swimming pool hlui chu vaw hmuhin chutah chuan ruang chhe tawh tak chu an hmu a. Pakhat zawk phei chu a hip a hip ro thak ang mai hian a hmel chu a awm a, ball ang hian a lo la siam zui. Itadori chuan, He ruang hi kan lak chhuah ngei a ngai ang, a chhan chu hmeichhe fapa kha ni si a, ti a. Megumi chuan, Khati khan vaw khawih nawk nawk suh, engkim kan chiang phawt a ngai, a reng rengah thil dang ti tura lut kan nih kha. Ita Dori nen chuan an thu inhmu vak loin an pahnih chuan an inhnial a. Tadasi hian licence tel loin motor a khalh a, chutah hmeichhe naupang a suthlum vanga hetlai hmuna lut hi a ni. Nobura chuan in pahnih khan enge maw in hriat le, inhnialna hun pawh ni lo hi, a tih mek lai chuan ani chu hnuai lamah chuan a tla thla thut a. Megumi chuan a ni thei lo, ka ui khan Kharsri ma hre tur a ni sin tia ui a zawng chuan a ui pawh chu Bangah chuan a lo tang reng a. I ta Dory, tlanchhiat hun a ni e. I theih ang ang chakin tlan ang che. Nakinah kan inzawng hmu leh mai dawn nia. Zawn a min zawt suh. Mahse, tlanchhe tur chuan an tlai mah mah tawh. An bulah chuan Special Crush chu lo langin, che thei loh chuan an awm nghal a. I ta Dory chuan a rilru chuan che ta che, che ta che chu inti a. A pu in, Naupang chak tak i ni, a tihte chu hre chhuakin,

Hey, Sukuna, ka thi nih chuan i thi ve dawn a ni tiraw? Tiin a tanpuin a chu dil a. Sukuna lah chuan, Thi dawn mai mai lo. I thian te hi ka ei zo vek ang. Ka rawn chhuah ve le. I thian nu pakhat phei kha chu ka hual lawk a nia, a lo ti let zek a. Sukuna lah chu a lo la chhuak duh mai lo. An hma special cars lah chuan energy chu lo sawm khawm in na takin an lamah chuan a lo phuh a. Megumi ngaihtuahna chu lo kal bingin engmah tihna chang pawh chu a hre lo a, Itadori chuan a sir atang chuan a lo au vak vak bawk. Megumi harh ta che, enga tinge khati a awm a, Nobara zawng hmu la, hetlai hmun atang hian chhuak vat rawh u, in chhuah hunah eng signal emaw tak min hriat tir dawn bawk nia, a ti a. Megumi chuan a demon dog Black zawk chu au chhuak leh in an pahnih chuan Nobara chu an zawng a. A ni lah chuan curse hmai tam tak kha a lo tuk zal teuh tawh a, mahse a dang chuan la thahnem khawp mai, Perek lah chu pakhat chiah nei tawh si. Itadori leh Special Curse kha lo in hmachhawn ran in Itadori chuan a huphurh rilru hle a, engtin nge aw Curse Energy hi ka hmang thei ang tia ngaihtuah mek lai in Curse chu lo che leh thut a. Itadori chu bangah chuan bei thlawp in chu Curse lah chuan a lo chilh zui leh sak a. Itadori chu leiah chuan a thal der mai, a hnuah Curse chuan a Energy chu sawmkhawm leh te te in thei leh thei lo chuan Itadori chu a lo ding chhuak leh a. Chu Khars chuan energy chu Itadori lamah chuan rawn chhuahin, Itadori, Khars energy pawh hmang lo, mi pangai ve tan mai chuan chu thil chu dawl zawh rual chi ni ta lo. He thil hi mihring pangai tan chuan thihpuina tham a ni a, kan sawi tawh ang khan Itadori hi mihring pangai aia chak hret a ni kan tih tawh kha. Itadori chuan a rilru chu sawmkhawmin Khars energy chu tlem tlem chu rawn hmang ve a. Mahse a dawl zo lo, a hnung lamah chuan a leng phei leh awr a. Nobora chu a tubauh chu lo bung tawhin Khars pali te chuan an lo hual thap a, mahse a zam bik miah lo. Khars te chu a vo let chhar chhar mai. Chutah, Khars pakhat chuan ei a tum lai takin lei sei tak hian a lo la daih a, amah ei tumtu Khars pawh chu rul chuan a lo chuk bawk a. I tadawri pawn, a kut chu lo en vang vangin, Ka la thi lo a ni maw? Mahse tlai hmunah hian ka thi dawn a ni. Kei hi mi chak lo tak ka ni. Hetianga thi tur ka ni lo sin. A beidawng lutuk chu a tap ta ringawt a, Mahse an principal-in Jujutsu a lut te reng reng, tumah inchhirin an thi ngai lo a tihte chu a hre chhuak a. A thil lo tawng tawh hrang hrang te chu a ngaihtuah let a, tunah hian inchhira thi tur ka ni lo, tia amah chu infuiin a curse energy pawh chu a lo lang chhuak ve ta a. A hmaah chuan tlan pheiin a theih tawp chuan special curse chu a han hnek a, mahse awmzia chu a awm tlat lo, a mibai hi special curse a ni tlat a, a nila a level a la hniam si. Chutah Megumi ui chuan an him tih hriat tir nan ring tak chuan a rawn u a. Chu veleh Itadori hmelah chuan tatu chu rawn lang leh in Sukuna chu a rawn chhuak leh ta. Sukuna hmela han hmu chiah chu Special Grade Curse pawh chu a hmel chu a dang nghal vek a. Sukuna chuan tikhan lo nghak lawk rawh aw, ka thluak veilam kan hmang lawk ange ti a. Keimah chauha ka vaw bei leh nih chuan a inthlak leh zung zung awm sia. Chuvangin kan pahnihin vocal zawk ila engkim a dik zawk ka ring tlat a ni. Lo kawl rawh le, naupang chu i va piai ang hmiang, min lo zui rawh, a ti a. Mahse chu kharh chuan a energy chu a sawm khawm leh te te a. Chu kharh chuan a energy sawm khawm chuan a han kap vak a, Sukuna chuan a rilru chuan, I aa hle mai, a ti a. Chung a etekna lah chu awlsam takin a kut chuan a lo dang a, hliam engmah chu nei lo leh nghal. Chu kharh chuan a hmel atang chuan Sukuna chu a hlau tih a hriat theih a, Sukuna lah chuan Ka li peih vak lo maw? A nih. Khar spirit hmang nuam i ti zawk a nih maw? Ka hrethiam che e. Mit khap kar lo a Khar bul chu thlengin, A nih leh, tlai hmunah hian i thing a ni mai lawm tih leh Khar chu nawrbeh chu rual a. Sukuna chuan, I la thin ange, a nih tlem ka han tih beleng aw tiin Khar lu ah chuan a han tum pawp a, lei pawh chu a chim thla vek. An tlak pah chuan Kurt chuan Sukuna ke ah chuan manin a han vei vir a, mahse a vei vir rei lo kher mai. Sukuna chuan a ban chu lo tan sak leh hman tlat tawh. Pawn lamah ve thung, Megumi chuan hetlai hmunah hian ka lo nghak ange, eng emaw thil thleng palh a awm thei a, chuan Sorcerer tha tak rawn tir bawk ang che, a ti a. Chhung lam lo lang ve leh in Sukuna chuan Special grade ve ve hetianga insawi sak te chu a, a nai ti ve em, deu sawh tak hian a lo ti a. Chu kharh chu a taksa te chu rawn insiam tha in Sukuna hma ah chuan a rawn zuang thla a. Sukuna hian ngaihawm thin khawp a, khatiang energy inhil eng emaw lo fahran tih kha chu naupang chhia em mai a lo tih sak ek a. Tunah chuan thil tak tak ka hmuh tir dawn che ni, jujutsu tak tak chu kan hmu ang che. Domain expansion tih chuan a han chham a. Thawk leh khatah Sukuna chu a kawr te chu lo inthlak in A awmna pawh chu a lo inthlak thleng a. Special grade course pawh chu a taksa chu lo inthen hrang rem rum in engmah ti thei lo chuan a awm a. Course awm kua chu zen in i chak lo na eng emaw ka hre tlat mai a ti a ku zung tang pakhat chu a lo la chhuak a. Course chu hal ral nghal vek a, kha course chak em em chhan kha sukun a ku zung tang a lo kawl reng vang chu ni in. Sukun ah chuan i ta Dory hnenah chuan rawn inthlak vat ta che ka nghah reng che hi a ti a. A rawn inthlak tak mai lo ah chuan Sukuna chuan, Nuam dawn hle mai a. Pawn lamah chuan Megumi chuan lo la nghak ve char char in Sukuna domain in close kha a lo fill thei a. Domain a inkhar tawh maw? Special grade curse chu thi tawh a ni maw? A nih chuan Itadori pawh a pangai leh tawh ngei ang a ti a. Sukuna chuan, A pawi khawp mai, i ngaihdan chu dik lo, i thianpa chu a lo let tawh tlat lo. Sukunah chuan a kawr chu tichhia in a awm chu han zen vak a, chutah a lung chu a rawn phawrh ta mai. Gumi chuan eng thil ngei tih a lo ti vat a, Sukunah chuan hemi tel lo hian kei chu ka dam thei a, i thianpa erawh kha chuan a thei lo thung. Sukunah chuan kut zung tang pakhat chu rawn la chhuak in a hmawm leh nghal hmak a, khatia lung a lak chhuah chhan kha i ta Doria a chang tawh loh nan a ti ni. Kut zungṭang a ei piang hian Sukuna chakna chu a pung zel a. I ṭhianpa kha maw a rilru a aa zo a, a dawih bawk sia, a thi ta daih ni kha a tihsak a. A hma khan Itadori ban kha a bung sia. Tunah Sukuna hian ban a nei leh a. Tunah Sukuna hian a lung a phawrh chhuak a, a awmzia chu a lung chu rawn insiam ṭha lehin a insiam zawh veleh Itadori-ah a chang leh dawn tihna a ni maw? Chu chen chen ka chelh thei angem chu ka hre lo a, mahse ka tum tur a ni. Sukuna lah chuan, Nuam leh dawn mang e, ka thaza zual pawh a la rei lo alawm le. Megumi chuan theih tawp chhuah in Sukuna chu khawi fuh a tum a, Sukuna lah chuan awlsam takin a lo bum hmiah hmiah a, an inchei tawk lo zawng a ni e. Sukunah chuan Megumi chu man betin a han pawt hnai te te a, na tak chuan a han vei vak a. Chutah Megumi chuan. A rul bawk kha rawn ti chhuak lehin Sukuna chu sang takah chuan a thawn chho a. A sava khan Trek chu rawn ti chhuakin Sukuna chu man tir a, mahse Sukuna erawh engtin mah awm loh thung. Megumi rul chu rawn phing darh vekin mit khap kar loha Megumi hnungah chuan a lo awm leh hman a. Ani chu sang takah chuan a vawrh chho a, chutah Na zethian a lo pet zui leh nghal. Na taka rawn hnik zui leh in Megumi chuan building bang chu a tauh che zawt zawt a. A sava khan rawn man in Megumi chu tlanchhiat chu a tum a. Sukuna lah chu a zathian a la za zek zek a, chutia Megumi tlanchhiat tum chu na tak chuan hnuai lamah chuan an chum thla leh a. Megumi pawh a zal ta nghak e. A ramsa pawh chu che tur chu awm ta bik lo. Sukuna chuan, Kan ring chin ang aw. Eng hlim thla emaw hmangin Shikigami kha hmang lehin eng ramsa emaw chu i siam dawn a ni lawm ni? Chu chu Megumi thil lo ngaihtuah ang chiah niin a plan chu a thlak mai a ngai a nih hmel. Megumi mitthla chuan hmeichhe pakhat chu lo langin awlsam taka inpek chu tum mai lo. A energy te chu a sawmkhawm leh te te a. Megumi chuan Sukuna ring lo takin Itadori nen a intawn dan leh an intawn hmasa bera a chhan dan te chu a sawi a. Amah che a inchhan thin thu chu sawiin, Nimahsela, khami ni khan mi dik lo ka chhan lo a, keimah nge hian mi dik tak chu ka chhan a ni. Khami nia ka chhan vang che khan ka inchhir ngai lo sin, a ti a.